Men ýedi başlygyň Mary welaýatynyň Mary etrabynyň sekizinji orta mekdebinde mugallymçylyk etdim. Mugallym bolup işleýän. Men öz işlän döwrümde özümi şuny ýaly mekdepde ene-atalar bilen şeýle hem näçe çagalar bilen ýa giňişleýin gürrüň etmekde örän oňat lezzet alýan. Ine, ýaňy-ýakynda biziň ýurdumyzyň täze okuw ýylynyň başlamagy mynasybetli biziň ýurdumyzyň ilat. arasynda birnäçe ýalan maglumatlar, ýagny birnäçe käbir habar beriş serişdelerinde ýalan maglumatlar çykarylypdyr. Ine, mysal üçin diýýär, täze okuw ýyly mynasybetli diýýär, käbir çagalaryň diýýär, her bir çagalar üçin çykýan çykdajy diýýär, dört ýüz manat möçberinde ene-ata çykdajy çykyp agram berýär diýip, şuny ýaly aýdylypdyr-da. Bu bolsa düýbünden gabat gelen. Sebäbi diýseň, ol dört ýüz manat çykdajy diýilýän çykdajy gaty köp zat ol. Bize eýýäm biziň halkymyz üçin edilýän ullakan agyz tökmek boldy. Biziň döwletimizi bir basmak üçin bir bahyl adamlaryň ýalan-ýaşryk sözläp, dünýäniň käbir habar beriş serişdelerine ýalan maglumatlar berip türkmen döwletimizi pese gaçyrjak bolýanlaryň subutnamasy bolup durýar. Ynha iki müň sekizinji ýyldan bäri Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bütin Türkmenistanyň hemme mekdeplerine, okuw formaty çykaryldy. Şol hemme mekdeplerde okuw formaty deň derejede hemme çagalar ýaşyl köýnekmi, kelleleri tahýaljamy, şolar ýaly biziň öz türkmen milliligimize gabat gelýän derejede milli egin-eşikleri geýmeklik meselesi esasy mesele bolup orta atyldy. Bu bir diňe bir Bilim ministrliginiň çykaran Kanuny karar bolman bütin halkymyzyň ýaşululygyň maslahatynda şu ara maslahatlaşylan bir meseleden biri bolup durýada. Sebäbi bi türkmen döwletimizde ýaşaýan islendik adamlar üçin Türkmenistan döwletimizde bilim islendik welaýatyň islendik ýerine Türkmenistan döwletimizde bilim mug derejede berilýär çagalarymyza haýsy welaýata gidip okamaga da işle neme şo taýda bilim almaga da çagalarymyzyň haky bar bize eýýäm biziň türkmen döwletimizde berilýän uly bir gymmatlyklaryň biri hasaplanýar. Gynansagam, soňky döwürde birnäçe dünýäniň habar beriş serişdelerine şeýle maglumatlar berip, türkmen döwletimiziň abraýyny pese gaçyrjak bolup, ýa-da biziň ene-atalarymyzyň adyndan gepläp, şol ene-atalarymyzyň näme üçin şol çagalaryna şol okuwa ibermäge, şonuň okuw esbabyny almaga, şoň ýan sumkasyny almaga güýjüniň ýetmeýändigi barasynda ýalan maglumatlar berýärler. Bu-da eýýäm düýbünden ýalňyş zatlaryň biridir. Sebäbi. Ine, biziň içerki bazarlarymyza baryp görseňiz-de, çagalar üçin şu täze okuw ýylyna hä ýetip gelýärmi, şoňa bazarlar diýýän biziň ene-atalarymyz aýlanyp çagalar üçin köp zatlar alyşdyryp ýörler. Şoňa baryp aýlanyp görseňiz, eýýäm şol aýdýan nyrhlaryndan gaty pes, ujypsyzja derejede çagalaryňa eşikler alyp geýdirmeklikmi, ýa şony okuw esbaplaryny doly üpjün edeňde-de şol ýagny oglanlara sebäbi diýseň ony Ynanmasaňyz biziň bazarlarymyza, içerki nebeler söwda nokatlarymyza gelip aýlanyp görseňiz, şo zatlaryň hakykatdanam dogrudygyna siz özüňiz göz ýetirersiňiz. Ynha, biziň türkmen halkymyzda şeýle bir neme bar-da, öz hemme ýurduňam çagalaryny gowy görülýändir, ýöne türkmende onuň milliligi bar-da. Türkmen özüniň çagasyny iň eziz zady hasaplaýar, iň mähriban zady hasaplaýar. Şonuň üçin hem türkmen öz çagasy üçin ýaşaýar, öz çagasy üçin gazanýar. Şonuň üçin hem ol hiç zadyny gatlanmaýar. Men öz diýýär, käbir ene-atalar bilen görüp gürrüň edýände, Men çagam üçin dünýe malyny gysganamok diýýär. Onsoň näme üçindir ol şol çagasy üçin, ol täze okuwa gidýän çagasy üçin şol okuw formasyny, ýan sowkatyny gysganmalymyşyn? Heý, ol ýalam bir zat boldy, töhmet boldy. Bular ýaly töhmedi atýan adamlar bir ruhy taýdan pes, ýaramaz, şeýle bir töhmetçi, Türkmenistan döwletimize bir töhmet atjak, hyýanat etjek bolýan adamlarmyka diýip düşünýän-dä. Sebäbi biziň döwletimizde edil ol ýaly ýan torbasyna ýa-da egin-eşigine güýji ýetmeýän adam hudaýa şükür ýokmyka diýýän. Sebäbi döwletimiziň islendik şertlerde işleseň hem, islendik pudakda işleseň hem aýlyk ýagdaýlarymyzam oňatdygyny aýdasym gelýär-de. Ine, Men özüm ene iki sany çaga okadyp ýörün welin Hudaýa şükür hemme taraplaýyn oňat. Ene-atalarla gürrüňdeşlik bolup görýädik, olaram närazylyklaryny bildirenoklar. Sebäbi diýseň şol çagalara edilýän çykdajynyňam artyk däldigini, ol çagalar üçin bir elýeterli derejedigini özleri buýsanç bilen aýdyp berýärler dälde. Indi hem mekdeplerde bizde mugt bilim berilýär. Dünýäniň hiç bir döwletinde biziň döwletimiz ýaly mugt bilim berýän döwlet ýok. Şonuň üçin hem biziň döwletimizdäki berilýän bilimler, mugt berilendigi bilen bir hatarda şol çagalara ulanar ýaly kitaplar hem şo derejede mugt berilýär. Şonuň üçin hem biziň döwletimizde kitaplara pul zat çykdajy edilenok. Onsoň diňe bir okuw esbapjygyny alaýmasaň, şu ruçkajyk, depderjik, ýene şoňa meňzeş zat alaýmasaň, başga o taýdan mazur çykdajy bolanok-a. Şol, olar dört ýüz manat diýip, nädip şony agzyny dolduryp aýdyp bildikä? Men şony gaty, şuny agzyma alýanam bolup utanýan-la, şu ýalan gürrüňleri aýdan adamlar nädip şoň ynsaby çatdykä diýesim gelýär. Men bütin Mary etrabynyň mugallymlarynyň adyndan şolar ýaly ýalan-ýasyryklary sözläp, Bütin dünýä, dünýä jemgyýetçiligini aldap bilýän haramzada adamlara şu ýaman ýigrenç bilen şolara bir şeýle bir edýän işleriniň ýalandygyny, töhmetdigini, bir ahlaksyz adamlar diýesim gelýär. Sebäbi şular ýaly etmekligiň özem bir adam üçin utanç dälmikä? Näme üçin beýdip bir. Görnüp duran zady ýalan sözläp aýdyp bilýärlerkä? Meniň-ä ene-atalar bilen özüm gürrüňdeş boldum däne, şu ýerde okuw ýyly eýýäm gidýän taýýarlyklar başlady. Çagalar şu kiçi alty ýaşly gelýän çagalar mekdeplere gelip şu wagt eýýäm bir-ä bir ýarym aýdan bäri okap şolar taýýarlyk özüm oglanlar tarapyndan ýörite şolar waniçkasy taýýarlap otyrlar-da.

mekdebe getirýär. Şeýle bir buýsançly, şeýle bir şadyýan döwri başdan geçirip otyrlar. Bir çagany alyp, mekdebe gelmek özem bir buýsanç dälmikä eýsem? Näme üçin şular ýaly onda şolar ýaly töhmetler atyp, adamlary aldawçylyk edýän adamlar onda şular ýaly buýsançly, şular ýaly begençli zatlar gören däl bolmakda, Rahman?